diýip, uly ýola barýaň-a? Hawa. Uly ýoldan hem göni ýöräberseň, Meret Köseleň howlusynyňdan çepe. Meret Kösele? Hawa, Meret Köse o, Betdiň kakasy-da. Hä. Düşdüňmi? Hawa. Ondan göni ýöräberseň, ýoluň gyrasynda Aman agalaň alma agajy gögerip durandyr. Aman aganyň. Hawa, Aman aga. Alma. Ondan saga öwlersiň. Saga öwrülýäň. Ýene onsoň azajyk ýöräberseň, bäşinji howludan ýene saga. Ýöräberdiň, ýöräberdiň. Akmyrat agalaryň howlundan çepe. Soň göni ýöräbermeli. Gönje guşunyň permesine barýaň. Düşündiňmi? Aý, birhili-ä boldy. kellämem ulaşdy. Ýatda saklamadyňammaý? Aý, ýok-la. Gaýta öňki ýatda saklan zatlamam ýadymdan çykaýdy öýdýän. Eý, Äneýt gepedişmez ekeniň. Bolýa, bolýa, at-dow däde. Azara galma. Özüm tapjak borun. Azaşaýmagyn-how! Bor, bor.

Men pyýada-da şo ulagdan çalt ýöreýän. Ala goh bolup tüsseläp ýetmeli ýerine ýetýänçä on gezeg-ä döwülýär ol. Şonda-da Mekguş ol ulagy gaty gowy görýär. Hemme zat ýerbe-ýer. Bolýar. Bor, bor. Bolýar. Bor, bor, bolýa. Ine-de men. Näme işiňiz bolsa aýdyberiň. Beý-be, azaşman geläýdiňmaý? Aý, hawa. Bu obaň adamlary tüweleme ýoly gaty gowy salgy berýärler. Işlejek, işlejek diýýäň welin, sen şäherde işlemejek bolup, oba gaýtmadyňmy näme, ho? Diňe dynç almaga däl, belki, obada göwnüme ýarajak iş saýlaryn diýip gaýtdym. Onsoňam ikimiz bir ugurdan okadyg-a. Menem iş öwrenip gitsem gowy boljak. Beýle bolsa bolýa. Häzir iş taparys saňa. Sen maňa ýekeje munut garyş, bolýamy? Ol ulag bilen towuklardan başga hiç zady gowy görenok-a. Aý, ýeri bolýa-da, hany diňşirgenip göreýin. Tarylly dag eşdilenokmyka?

Salam Aýlar. Salam Mekan. Aýnajan, bagyşla. Men gijä galjak geldim welin, bir işim çykdy-da. Seniň gaharlanaňok gerek? Waýý, sypatyň dagy nähili, küle gaçan jüýje ýaly bolup. Näme, ýolda demir bedewim döwüldi welin, şony bejerjek bolup birneme eglenmeli boldum-da. Şunyňdanam bir demir bedew bolarmy? Gatyr agyl gasamaý özümem şundan ozar. Beý diýmesene Aýla. Göwnüme degýäň-a. Şu gün men seni owadan ulagymda aýlajak. Näme? Ýog-eý. Men-ä munyňa minjekkä. Aýlar, göwnüme degmesene, münäýsene. Aý ho-ola. Seň bu sypatyňda pyýada gider ýalam-a däl. Bu ulag maňa atam paýhyrdan galan miras. Aýla, ynanaý. Demir we döwmez taý geljek tutuş obamyzda-da ýokdur. Rahat, ýüwrük. Ýüwrük? Güldürmesene! Onsoňam näme diýseňem düşünip dur. Şeýlemi? Ýer bolýa-da.

Gözel. Ynha saňa bir kömekçi. Näme işiň bolsa buýruber. Men taýýar. Ýok, maňa kömekçi gerek däl. Men öz işime özüm ýetişýän. Gözel. Sen düşün. Bu ýigit iş öwrenmeli. Sen biziň fermamyzda ökde işgärleň biri bolaňsoň, men saňa haýyş edäýdim. Oňa işi özüň öwretseň gowugamka diýýän. Gözel. Ýa sen kyn görýäňmi? Ýok-la, kyn göremok-la. Öwretmeli bolsa öwredäýeris. Ýörüň.

Beý diýmesene, Aýlar. Ol eşidip dur-a. Gaty görer. Dogry-da, Bozdumanam kyrk taýakdan soň gyzýan eken. Seň şunyňa ot atsaňam gyzjak gümany ýok. Bu süýrenip barşy bilen biz haçan barjak ýerimize bararys diýsene. Seň gowusy bar-a, şunyňy sat-da, welosiped satyn al. Şol-a şundan çalt gider. Sat diýýäňmi? Atamdan galan mirasmy? Ýok, men beýdip bilmen. Ana eşitdi. öýkeledi. Öýkelese gowy edipdir-dä. Men-ä şuň näzini çeker öýtme. Pyýada gidiberer. Aç-da. Aýlar dursana, dursana, gitmesene! Häzir men oň öýkesini ýazaryn. Dursana, Aýlar, seň göwnüň turjak bolup men iň gowy eşiklerimi geýip geldim-ä. Sen gyz göwni näzikdir diýip eşitmänmidiň? Eşitdim. Eşiden bolsaň, sen şoňa düşünmänsiň. Sen indi şoňa düşünýänçäň, şu towuklyň maşynyň bilen boluber. Aýlar dursana. Bäý bä. Bärde näme işlemeli? Saňada jüýje sanasama gowy bordy welin, ýöne men olary eýýäm sanap boldum-da. Saňa näme iş etdirsemkä? Hä, sen häzir maňa iým berişersiň. Garaş häzir. Iým berişmeli? Me. Näme etmeli muny? Geý. Geýmeli? Hawa.